yes i xibomi mi ri mi ri ku humeleleni hi gwilani no a ni ri ka meeting kun'wana la lucky enough ni le ku teni hi patu ra ka xikhumba ro suka ephalavula ta fika ni nghena kwala aka r d p no ni le ku ngheneni kwalaho o oh, yeses maphoxi mi hleketa ku a ni ta hlwela ku hlamula lovely a ah, ni ta ni le ku fikeni kwalaho a ah, ne thanks

mm. very tired i'm from the meeting then mi ni fonerile mugwilani wa vana i maqhinga lamaya kasi n'wana ni n'wi vona a va xihlekiso la r d p a kha phuxiwa hi tiwilbar a ni tsake ngopfu ni ta n'wi vona namunge a nga kona swikweli laniwani a a ni ni mi fonerile hi swona sesipolina mi ni vitanela yini ah, n'wanuna n'wina mi loyini ka ah, swi loyini ka buti

ene mina ni ve laha hi mhaka ku tiva gulani ni fanele ni n'wi pfuxa a ni kaneti ni n'wi byele ku gulani a nga pfukanga mara man'wana ku gulani a nga kona la ndlwini kasi mbara n'we mi tsandzeka ku yi vona ku ni vulavula hi laniwani kahle kahle ku laveka ah, yini mi nga ni ku ti ku laveka yini mo ka mi nga swi voni ku ku laveka yini n'wina laniwani a mi n'wanuna no ah, a mi n'wanuna mloyini a mi n'wanuna mloyini xewe ee kasi mahani ino ei swi byala swi ri ku hlantswa ndhawu leyi ee ndhawu tihi hi xewetile wena koma hi pfukile hawa hi pfukile minjhani a hi pfukile Mm, a loko no endla ni mi pfuxela Eh, mi suka kwihi Mm, a ni suka kwahala kaya mara no tani la ku mi tisela na mahungu mahungu ya yi mi nga ta hi tema mintlhani wa ha tiyangi i mhaka leyi ya nkwetle mi tona lo nga kwala kaya wa yini manje Mm, ni leti onhakele hikweri ndzhwalo lowu a ri na wona wo onhakile shit kulu wa minu Mm, swilo yini mm. Se i ku ngeleti sweswi? A u kona kwala kaya. Swa ri leswiwani? A swi na masikunyana mara swa vhiki leri nga hela. A swi fanelanga i tshama na yena kaya n'wana wa mina. Ngeleti i fanele a ta tshama haleni. A mi pfumeleriwi wena na yena ku hlangana a a nga si a nga si a nga si basa. I fanele a tshama tin'hweti ta ntlhanu na hina. Se leswi ni nga n'wi yisa madokodeleni hi nga hlangani njhani? Ya ya ya ya se mi onha xintu. Madokodele a ya heti swilo. va basisa mhani no vuya nkosini hala ka mninginisi hala mm. swilo leswiswi loko va byela vanhu va nga yingiseli se ni swi endlisa ku yini i fane i ta na yena haleni ni ta n'wi byela milawu mm. a mi pfumeleriwi ku hlanganisiwa mi tshama swin'we wena na yena a onhakele yindlu hala mm. swilo swa tika n'wana manana phela ku n'wagiva no ni hlamula a nga ha ni hlamuli ku humelela yini malume madya malume a va ha mi hlamuli a nga ni hlamuli mzali

a ni tshika ni endla leswi rhandzaka hi mbilu ya mina hi ku handle ka swona ni ta famba ni ya tshama kule na n'wina eish n'wananga hmm. nyimpi leyi ni ta lona yona za ni fika makumu ka yona loko a nga ha lavi ku tshama laha swantso a swi ndlo ni ka r d p a ni nga vuli leswaku va tshama ka r d p a ni nga vuli leswaku va rhurha hmm. hayi ku ehlisa moya n'wananga hi juzi yaleyo ta vulavula na yena swa za swi tshamiseka va tshamiseka na mina moya wa mina wu kahle handle ka swona ni vona ngaku loko swo ka swi nga lunghi ni ta famba ni mi siya ni ya tshama kule ni mi siya na muti wa n'wina awu i mfana wa mina na se mi hi vhakerini kasi u humeleleke se ku ni siya ni ri nexe ya swa misava a swi ondzile mpela Eh, sweetheart ni na problem problem ya yini tatana a tana na ni tona tivi leswaku ni nga sungula kwini vana na ndlela Mm,